Bantebetie ng'a ekero obisia esimi mbatebie nkoirana nde bang'akanere chibesa. Ekero nakerete obisia esimi egantebia barabwo mbakoranete na omochando one, ekero bang'irete egasi mbang'irete egasi barabwo mbakoranete bono topambane na omo- omo- eboss yane. Ekero achete iga iga, econdition eye tarenge muna are iga, lakini bono ekonya koworsen kera rituko. Muna bokonya goki kera rituko, econdition yaye egenderete konya koba embe, bono no tosinyire ng'a naki mochandoki aumeranete noro.
Mwanche morigereria nerituko rinde ntegokoreterwa omogano korwa chinsemo chia bonchari abanchari rero naikire ase inwe Aiga bonchari constituency egw'odiariana. Aiga asinde negetii kiendege keria esuneka airstrip tari are is within ah ekenyoro eke gekorokwa bogita gose bogita bogita erieta nario erio rende nkong'eresa are oyio nacha gokorera omoganda nere arateba ng'a aiga sobo ng'aki ekorokwa. Aiga nache gokora omoganda bw'omonyaroka oyomo. Ah, oyo nomonyaroka oruete ase efamiri ere entaka sana. Buna tokonya gotara gusii ebinyoro ebiga tokonya goeta twanyorera abanto abange egento gesumbuete abagusii abange na obotaka. Obotaka obo iga, obotaka boria okoiborwa kwanyora obotaka bore seino, lakini gwatema nchera ki orachengi seino ase okwerigeria. Abanto abange barure enka iga iga. kogenda chitaoni ao ao ase engencho y'okwerigeria erio bachenchi ase bakoru. Koigwera abasongo bagoteba ng'a we leave home to change home. Monyaroki oyo iga aruete soboga iga bogita akagenda ensemo ense ya Saudi Arabia ase engencho y'ogochia kwerigeria achenchi sobo, achenchi obotaka bore sobo. Abwo abange bare chinsemo chie isiko nabarabwo babwate egango ere the same. Gaika chinsemo chiria chia Saudi Arabia, emetinyi etano, bagachaga koigwa ng'o omobere oye ochakire koigwa bobe, omogongo. Na baria bamenyire chinse chia Saudi Arabia naro akore chitori na abanto gete babere batato iga, ogotebiwa ng'a eriogo rioka bakoegwa aria panadol, a pain killer, ase eng'encho ya kobakonya obororo naende still bakora egasi na obororo. Lakini econdition eria egazidi, agateba ng'a iga yaya, ngokunde, naki ngokora nokoirana ka. Nchera ki yakoirana ka? Nabanto baemete chinsemo chiria nabo bagogotebia ng'a it's either oigorere etiketi oirane ase eyio nase eng'encho aye nomonto oigorire ase contract. Bono mosubati oyo iga ekero airana ase obo, na econdition eyio ya omogongo okomoatia, bono nwarigaiga gese airanete besa nchie chiria achiete korigia, Aase obo, ise taiyo atamete akagenda isiko nomokungu omwao, ng'ina tamete iga, nyomba teiyo, bono rende emechando nere eyio. Nao toikire ase enka yabo, eria twere ase omogano oye, tomanye nchera ki moramokonye ase eng'encho ekeene, nonya ne condition enchera agotaara buna abamoroche, tari gotara boronge she is not upright because omogongo nabo abwate a dislocation. Tatoiga omogana oye then korwa iga tomae koranchere ki oyo obwate omoyo bogwancha ng'aki aramokonye. Mark naye tinkorokwa. Karibu sana. Ase amarita nkorwa Clemensia Anyanchoka, erio bamaete Njeri erianka. Njeri omoikoyo ore? Aya, twamenyete boikoyo iga aria nkabakwera eterio. Obogima bwane are gochaka ekero nkinete gocha gocha, nobogima obokong'u, Abaibori aba iga bake baigete baga bagatotiga tore abake, togakina intwe tobeka na abaamate gocha gocha, nonya na ogosoma ekero twabwate eshida, ngachanga kogora form four, nkanyora rende omwana harakati eria rende omoibori taiyo, tinchieti goproceed gochia motwe esukuru, lakini form four ero nakorete. Bono nkarora tinkobera isiko, abande mbare bare kombwati korwa mega, togatiga ng'ende ndigie nonya na ekebarwa Nairobi, mbasomie rende nimbagure nonya na endagera. Ngoika Nairobi, ngake nkanyora omoerio omuya, akantebi, egasi nere o Saudi Arabia, nkamotebia improseseri ng'ende, akamproseseri nkagenda, nkogenda mbuya nachiete, inde buya strong, ngoika aria ngakora egasi, baada ya emiti enyene nkang'ea korwara, nkaberemera riria nkonya gokora egasi, Nsabe eboost ye emariogo onde ong'achi pen na dextra nanya komera ngokora egasi. Akang'ira nyagitari mpaka gatato, eria kane nkamotebia bono egento ogokora aye onye kwangire kong'ira nyagitari manye oborwaire bwane, nacha chibesa chiane ng'ende nkarorwe x-ray. Akanacha chibesa nkagenda ngakarorwa x-ray ngatebiwa mbwate eshida ya omogongo, dislocation ya espinal cord. Akamboria naki ogokora nkamotebia bono iga timbwati enchera ende yonsi, Ntete koirana Kenya. Agantebia okoirana Kenya ne chibesa chiago inche tindi kogonachera. Nkamotebia mochando toiyo, ebesa konya nonye nasaviri inke, nkanacha eticket nkairana nka. Ngoika nka, ebesa yatigarete nkagenda nyagitari, nkarwa arigwe, nabo bakang'aka x-ray. Naro bagantebia, Omochandani oria bw'omogongo. Bagandikera ekiriniki, konya kogenda ekiriniki, kogenda emetienyi ebere ekiriniki, naro ewiki nare goakana chisiringi mia tatu. Chibesa chigacha chigachika chikambora, nkairana nyomba nao nde nyomba, nyomba buna tiga ntobwati nyomba aro ase tomenyete mwanti yane. Tata taiyo akareri moru, mama nere nekebarua achiete koriki, buna ore gose nanyore ebesa ya okong'ira nyagitari. Nimenyete na abaamate, abaamate nabo bagocha bankonya, bansibia nonya na eyanga, bansibia nonya na omobere,
Omonyaroka oyo iga, ekero okoigwa buna akoeresa nomonto rende ekero okorigereria enchera abanto bamenyete gusii bono iga, obotaka buna bore kera ase, omwana oyo iga akarwa iga achigoikonya are chinsemo chia Saudi Arabia. Baa nyaroka abange mbare chinsemo echi bagoikonya goika aria oroche buna omochando obeire eh, to a point oroche one scenario ya komonyora bono baba ah, ekero okorunka iga iga egwachiete erio ochie korigerie efamily yao plus omwana ogo Eh, okagima okogani kwane kwarenge. Mm. Buna mama batiganete na tata, mwagachire enyomba, mbairanie abanto aba babe amo. Bamenya amo rende buna efamiri eyemo. Bono inche omochando ogo onyara timbwati kende, endagera ero nabo egotoka nka egekire amate yaretire. Bono nkasinwa na omwana, nimbwate omwana bwa emiaka saba enyaroka, are grade one. Omoiri nacha nkae omwana oyio agachia korandendera rende okoba abana bande bare komokorera ba- bakwenda esukuru. Tingochi konyara korusia omwana onde gagosoma omwake ache kondoseria omwana endagera.

Kuringana rende nogwekumba koria ndatebe nogwekumba koria egasi. Ee.
Ao olo nkwane gokora egasi, kora ase aye kwamanyete ng'a ki arenge.
Ase ayio namanyete enyomba nene neye arenge, egasi neye egopangusa enyomba, gosiba ebinto esink,

ngogororoka naigwe omogongo bororo, na ekoomere gokora egasi. Bono inche ngateba, maybe nonya nonya nekegundo kiambwatire, abanto gose iga togochi twateba ekegundo ki giakobwatire nabo okomerendetere obe buya. Gose kwanya koing'ura na amache amorero na echumbi nabo kegoika gesire. Bono nkanya goekomereria ngokora igo, nkomera chipain kira. Nkoyakana ekiri mobangorerete mochando oyio bono tosirie tochieti gosira kwo mbogozidi. Na egetebekano ne rikere rimo rikaragesoa ime. Ria omogongo rigasoa ime. Ekero kwatebia abaso aba chibosi chiago bono yabeire bobe na otagete koirana Kenya, inki bagotebeti?
Bantebeti ng'a ekero obisia esimi mbatebia nkoirana ande bang'akanere chibesa. Ekero nakerete obisia esimi egantebia barabwo mbakoranete na omochando one. Ekero bang'irete egasi mbang'irete egasi barabwo mbakoranete bono topambane na omo- omo eboss yane. Econtract yago ng'aki yarenge? Neri y'abanto baria bakwenda babe ba- barusiwe obisi gose neri okwenda ase direct ase enyomba? Direct ase enyomba. Ngwacontacteti y'agency yao? Omosubati oria na eboss yane nere ocontacteti. Mm. Mm.
Ng'ai goika ekero kwarua ase Saudi Arabia? Ng'ai kwabekire efull sto- es- estep yago entang'ani? Nairobi, simomurominto.

Ase ase bare gonkori nari o- omonto aratinde nagotebie ekumbe, kore gwe chimoino iga. Naro nkanya kwenda lakini bono ekero nkwenda nkobeka na mia tatu. Nkacha nkarora chibesa echi mia tatu kera ewiki ne chinyinge tiga ntirimboke gusii. Natirimboka gusii rende, besa teiyo nomenyete nka. Na korwa abwo naende nanya korwariwa, bono ne ebiusi ngochia nanya korwariwa. Onyore onde nkomoboria nobwate kende nori riago nobwate ria omogongo, ntaindire oo, nache nanye kong'urwa. Endi bono goikerete econdition eye ore ya ogotara otari straight.
Oyo ogotara ntari straight nare na omotienyi ogatana ombwate bono, lakini korwa narwete aro Saudi Arabia nakorire omwaka. Nabo mbuya gwachete kogotara buya lakini oigwete amaumigo. Ng'aki gwachete bono gotara buna ogotara iga nki nki kiabete? Ekwabogete one morning okanyora ore boigo gose na egento giachagete ng'orong'oro. bono okogoro gwachagete, nachagete koigwera okogoro, bono mbwate omochando korwa omogongo mpaka okogoro, eh, okogoro nakwo kwanchagete gokondoma bosa igo, bono tindi gotenena tindi konyara gokora kende, bono nabo menyete aiga. Kwarure mwaumire omino Nairobi gwachire gusii, gusii gwateba mwabwate nyomba aa ng'ai kwacha bono? Iga egasi ende inde mwaanti yane, mokungu o kabere o tata. Bamenyete rimuru, bamenyete na Tata momenyete. Ng'aki bono gwasoete ore okwanyorete aye kegorete enyomba gose?
Nabunete ekeburi, nkoba enyomba yagwete ngasenywa ase inkobera, nkabuna ekeburi. Tari tingochi korara emechie iri rende enyomba eyende kere maate iga, ngasoa ororo.
Totebia ng'o igoro ya obogima bwa tata omino, mama omino, Na ng'aki agotoka rimuru, nki omanyete? Tata ere korwa akinete no amenyete rimuru iga abwo bondo totebi gochakera ase okonyuoma kwa mama ekero banyomanete na mama no bamenyete rimuru. No tokinenete rimuru family abana baminto twensi tore bana abasike babere abamura babere ninche omonene. No bamenyete rimuru lakini bono chifamiri echi iga magoso yabaibori tokomanya aro. Tata na mama bakagosana mwaka elifu mbili na saba. More limuru? Ee, tore limuru riria obokimbisi. Togacha tokairana anga bono tokanya komenya intwe tweka tata ere agatigara limuru mama ere bono akanya kwenda konya gokora chigasi. Bono batamenyeti amo. Bono erio mwabagosana mamamino na abana bonsi pi mbagacha bagatiga tata omino beka limuru, bagatiga tata omino limuru beka. Ee. Iga nka bono ng'ai mwacha mwabwate enyomba? Ee, enyomba ntwabwate.
Okay. Ee. Bono tokamenya intwe tweka tokwenda esukuru. Twacha obogima nabo tokonya gosuguma iga bw'obotaka, tata akanyora ebesa ototomera twatonanwa na ebituma twanya koragera. Mama nere gakwenda egasi nabo akwenda egasi atome ebesa rimo naende akore. Tokinete na obotaka obwo gocha gocha igo toremerereti mpaka goikera saa hii iga. Tata omino nachia gocha
mama omino ochire otigaire aria nachia obabwati gocha nkaa. Tata tacheti gotobwati ne chibesa are gotoma twagora kende nonya ne school fees. Goakana, gocha ko gotacheti, bono nachiete gocha ekero anyomete omokungu oyo kabere, ekero bachete koagacha enyomba eye. Bono rende inwe ase mwachete ndoche ng'a nyomba teiyo, ng'ai yachiete? Enyomba eye yaguete, embura ekero yatuete enyinge erio omotienyi okane, nigo enyomba eye yaguete. Ee.
Mama buna engasi kiagokora? Mama buna egasi ya nyomba agokora, agosiberia abanto chianga, gosuneka are. Ee, nagokora egasi. Ng'ai amete?
Aye nomete nyomba eye iga eyemo ya mama omino omoke. Ng'ai bono mama omino ere amete ase eng'encho nyomba teyao? Mama noa abwo ase agokora egasi noamenyete. Agochia gocha rituko ria Jumapili erimo iga ondora, naende oirana ororo. Ee.
Abana bamino bande ng'ai bare? Sayi iga amenyete na momura ominto omonene noare iga iga. Abande na inwe ngitengera bare Kajiado.
Enyomba eye ere Borana eya ng'ee? Eye ne esege yaito yarenge ekero twarenge abake, bono saimo omorweri ominto amenyete ororo. Indi kwarwete Saudi Arabia mpaka bono? Matuko arenge aya eri? Saudi Arabia narwete ororo omotienyi one na omwaka ori, bono omorweri omotienyi one anoerete na na omwaka nakorete. Nabo nkonya gosukuma obonto bwane ng'ora ng'ora igo, narangeria chiamate, oria ore ang'e, ondoserie nonye ne endagera, ekero chianga chiamoamire onsiberie.

Omonto are koborwe bono nigo mborwe ere ki obwate, nki oko ng'aki oramotebie?
Edescription ya nyagitari nobwate papers chinde chionsi chikoroki bwarachire nyagitari, egetabu kia nyagitari, masakarande. Ngocha nde mbere iga iga amatuko make, naende ng'irane gochia ororo.
Ntetere nchire okonyuga nka.
Aya. Ogosaba kwane nare konyore abanto bankonye, ng'akane noe esaa eyio ng'ende nyagitari, ndwarigwe. Okogania kwane ntare, Nekorire egasi y'ane, ndende omwana one. Pole sana.
Buna togokwana iga ng'aki oigwete.
Nimbwate amo omioka omogongo oko ong'ati, nonya gati gati iga y'omogongo iga iga nimbimbete ororo, tindi konyara gotenena, ngotenenere egento, onye egento ekio nkere ngotenenere onye omonto kare oo nere ngotenena amo, atenene motenenere.
Oche omorigereria omanyete afya, afya negento kia muhimu sana ase ase ase mwanyabanto. Abanto abange sikuizi nabo okonyora omonto abwate condition ere embe emoumisetie sana lakini kwa otema konya ko komenya nero. Onyare koewa ekero tokomotegerera iga igo gose ekero nkomotegerera ekeene pi.

erio obe buya. Okogania kwane kwankonye ng'ende nyagitari ndwarigwe ngwene ng'irane nkaga iga. Nkore ebinto biane ndende omwana one, nare amagani ane. Aiga Saudi Arabia omwanche omorigererie ekero achiete oro natete kocha koagachera efamiri yaye eyio atanyarete goachieve. Bono oikire iga obeire bedridden enchera ete ya goikonya onde bwensi orabwate oratware enchera arakonye omo oiga nabo akomokonya. Onde bwensi oramoakanere SHA. Nabo bakamoga, Onde bwensi oramosapotie nere nigo ee, nabo okomokonya. Ah, Emiaka ere ngobwate. 27 years.
Oratomerwe chibesa, inchera ki oraike nyagitari oikonya?
Nimbwate eamate nabo egonkoba. Mm. Eh.
Mwanche omorigererie tiga atoe enamba yaye y'esimi, onde bwensi orataka omosupport, onde bwensi orataka omokonya,

Clemencia, eh, Clemencia Nyanchoka. Onsomo.
Nkobakera mbuya mono ase ogocha kondora, monkonye ndusiko iga iga ng'erigeri nainche. Inche na omwana omoke sana gocha kobera isiko iga iga, ntegemeire eamate, Nyasae nabo akobaseseni. Nyasae nkogokonya are, erio imoke naye okonye omwana obo, naboigo oikonya aye bieka omonyene, naboigo okonya abana bamino. Mwanche omorigereria ne condition etakeire maybe therapy, etakeire maybe korigererigwa, onde bwensi obwate enchera ara support ye Clemencia nabo okomo support financially, ase eng'encho omochando onde abwate its financial problem, nabo okomokonya eria aende nyagitari arwarigwe,

Inche nkore Winfrida Nyang'ara. Mm. Aiga noo bwana.
Okay. Mm. Oyo ne kamati yao? Ee, kamati yane rende lakini nto tore enyomba eng'ago na barabwo enyomba eng'ago. Mm. Tutebia ngo ng'aki omaete omwana. Omwana oyo iga inche ekero nanywa amatugo gocha iga iga nabo nachete iga nkabanyora rende buna tore chiamate iga nabo barenge next buna bare moino iga na intwe minto ere moino iga. Nao barenge ororo lakini most of the times engaki eyio nacherete, na barabwo okonyora nari bacheire obwango obwo korwa Limuru, buna abarochi barenge na mama omwabo omoibori nere barenge nere bachete nere iga iga, lakini tata omwabo nachete agacha rimo rende buna agocha iga iga rende omonyene omochie, nari nere nachete nkamomanya nkamanya noyo are, tokaba naende bono ekero achete akanyora ng'a ninche ende omochie iga iga. Natebete, rende nabwate obokong'u, takonyara kobera nka gaiga ase engencho y'okoreisia abana, moroche ekenyoro buna tomenyete emechando ne chinyomba nemenge ere ororo. Bono inche ntwabete tokobera nere ase engencho y'okogwasiriana, onyora nonya kende keria akanyora ase ekebarua orora gose ontomeire, twarora ng'a abana abaga naki bakanyora endagera, gose nonye ne esukuru gwasiriana na abaalimu gochia ororo Mm. kwarora naki bakogenda esukuru ekanya koba igo rende moroche challenges nchire ase chi family mama mwabo nere akaba ateba takoba rahisi ka iga onye gosoka ase eng'encho ya okworigeria ekebarua lakini gekoba akong'u muna mono intwe abang'ina omonto otacheti sukuru otabwati kende enyomba ya omonto oragende omwabusere gose omosiberie ebinto akoe emia gose amisini eyio ekoreta obogima obokong'u otanyare gokora ki korerera abana Bono nabo babeire bakobera iga iga bakogenderera iga rende omwana oyomo nateba, Iga iga ase amenyete nenyomba ya ng'ina moke, tata omwabo nachete akareta omosubati oo onde, oyio bamenyete nere rimuru saii iga. Omwana oyo ekero akourete form four, akabera nere rende ase eng'encho ya ogotaka abana abaiseke, Agateema obogima rende, akagenda ng'a mbwa oye agende, lakini obogima nere bokamosinya agakora ki? Akairana ng'a nabwate omwana ore seven years saii. Bono akaamua ng'a naki inki ndakore nainche obogima bwane bwegenderere. Enyomba tomenyete gochia rogoro, eyatagokire saii etaiyo oigwete bono batabwati enyomba, konyora yaerire. Akaamua gokora ki? Kogenda Saudia, ase engencho y'ogochia korigia agache enyomba naende nere omonene ase efamiri, akonya nabana aba bande bamwabo, na mama omwabo rende gose nere naturia abe ere nka iga iga, kabwate nyomba mwaye agosoa. Unfortunately bono tokanyora omwana oyo oiranire gocha, kare omorwaire. Rende ase ogosoa emeeri kwarenge ng'a agende, akore egasi. Aimokie efamiri. Bono nabairanete gocha iga iga kare omorwaire, twachire goteema bono onye nintwe omanyete na intwe tomanyete obogima botari obuya igo oranyare gosapotia omonto. Bono egento tokonyara gioka nke ring'ana ogende moroserie, mobekere amache esibie, yaani ebinto ebike ebike iga na komorora ng'a naki naki abogete. Na omwana oyo ekero achire iga yaya, omosibie gose omotebi naki abana bande tokamobeka abwatie abana bande bagende esukuru omwana takora ki? Tabera isi, tabera isiko. Lakini bono yaikire mpaka yasinyire, ekero achete iga iga, econdition eye tarenge buna are iga, lakini bono ekonya kogwasani kera rituko. Buna bokonya goki kera rituko, econdition eye yaye egenderete konya koba embe, bono nabo tosinyire ng'a naki, mochando ki oumeranete noro. Eeh bono omwana oyo nabo amenyete obogima obokong'u buna are iga nere bwe gokobera enyomba eye ya ng'ina moke iga iga, totacheti iga iga gose noyonde ominto nare iga iga atacheti. na abana abaiga baito intwe rende tobwate abana abake ababe kominyoka gochia ase kabaroche enyomba eke igo ere nere nanchete abana rende bono buna intwe twanyorete abana ere twanyorete iga iga nabo arenge gotosirera abana mbamonarete. In fact abana abwo nabo bamwete riberera iga iga, nabo okonyora bono akoberire bweka totari ekero tochiete tosogete tochiete gose na egasi nabo omochie oyo osiekire okobuga ng'a monto tari enyomba eywo. Ng'ina ng'ai are?
Ng'ina saa iga nere. aare ase amenyete ase engencho yokwerigeria. Bono omoroche buna tomanyete chinyomba echi iga buna arenge omong'ina omonene, na tata omwabo buna arenge omosubati oyoigo omoke, bono nabo asinyire koba rahisi koba igo nyomba teiyo, nyomba emogwerete. Bono nabo amenyete ase akonya gokora ebibarua ebi okonyora ribaga, omonye gocha osiomoria omwana oyoigo ase engencho yokomoretera endagera eywo akore ki? anyore are. Ntwatemete kogenda Nyagetari. Ee, yaitwa omwate iga iga Riana. Atebetigwe aigwe eri Faro gochika iti areche.
Togateba egento egetang'ani kegokoru, aregeste SHA aakane. Akaregesta buya, rakini chibesa chio goakana SHA okobaitu atebetigwe akane seven thousand two hundred amanye kogenda nyagitari chigasinya. Bono korwa erio nabategererete buna are iga. Atarenge konyara gosoa ase amatibabu atarakana. Bono buna araire iga, obokong'u ki abwate? Nabwate obokong'u ase omogongo oye oye buna araire iga, iga aga buna amobwatete iga, iga iga abimbete. Naende at first ekero acherete, iga ase ensemo ye rikera eri iga. aarenge mono oria ochiete gochia ime, alafu kera okomorigereria are mono oria osambegete, amwamete ase aywo. Alafu bono nario aberete iga amatuko amake agachaka korwa okogoro, naende akaigwa ng'a akoyia okogoro gwatiira gotiira gotiira gwacha kwagwatera na mpaka omogongo iga ase akoigwa bobe bono nario achagete kweng'usa nonya na okogenda koria kogachaka gosinya. Ee bono. Naende chinsa chinyinge agoteba kera ategererete akoigwa bono ng'a omotwe okonya komwatia. Ee.
Ase omorigereria okorigeretie, ogosaba kwao gochie ase oyo iga nkorokia oko. Inche bono nende asabe ase omotegereria gose oria ondigerereti, akonye omwana oyo iga gaki nere okoba nasogete ase eng'encho yogochia kwerigeria, obogima bwaye bogenderere gose bobe obuya buna onde bwensi. Oyore oranyare komoakanera sha, gose oranyare konyora enchera ekomokonya matibabu ande onsi, amokonye erinde nere abe buya aroro arende omwana oye Naende onye okoba chinguru koirana gokora egasi rende, bono nabo are buna nere etegemeo iga iga okoba namaete nonya na omwana omwabo omomura kibarua nkeiyo. Nere nabo are iga buna bono oranyore asoke agenda nere anyore gose na hamisini gose emia, bagore esabuni onye mama omwabo tarache. Inche bono ogosaba kwane okonene mono, oyore okonyara komokonya gaki amokonye mono ase obobwania, ekiagera afya nere ey'amaana mono.

naende iga agosimoka orosio naende Nyasae tiga abairanerie zaidi. Ah, ah, oyo nere takoba exception, bakonyora ng'a Nyasae omotomeire Mosamaria, nere atoke ng'a omokonyire aimoke erio akonye abana baye, akonye egesaku kiabo, naboigo akonye efamiri yabo.